An hun lai nanahna chuan khawvela pa thil thi thei berah an ngaih. US President te hi an dam chhung atana President a thlan an nih bik loh avangin, An Trump an hman zawh hian White House chhuahsan a lo tul thin a. Office an chhuahsan hnu hian engtiang taka enkawl zui nge an nih a, eng hamthatna te nge an don thin tih hriat a chakawm viau mai a, tun tumah hian kan thlir ho dawn a ni. Ni e, kan hriat angin President an nih lai nanana chuan khawvela thil ti thei ber anga chhal ngam an ni a, an la la. Khawvel sawi nghing dawt khawpa pa thil ti thei an ni thin reng a ni. An tawngkam khat hian khawvelah remna leh muanna a thlen thei a, chutih rual chiah chuan indona hial pawh a thlen thei awm e. Khawvelin an chet zia a thlir a, an tawngkam a ngaithla uluk hle thin a ni. Kan sawi ang khian Trump nei an ni avangin an Trump a zawh chuan he nina ropui tak hi midang an ken a lo ngai ve ta thin a ni. Kum sangkhat zakua sawmnga pariat hma lam zawng kha chuan US President kal chhuak te hian pension an dawng lo va, hamthatna dang pawh an dawm teh chiam lo niin a lang. President an nih lai leh ni tawh loh hnu hian an dinhmun a inthlau thin hle. a ni. A bik takin an President sawmthum pathumna Harry S. Truman phei kha chu White House a chhuahsan hnu khan a ri thei hle niin an sawi a. President kal chhuak ve meuh kha a hnu deuhah phei chuan a pi Jontena a cheng ta hial a ni. White House a chhuahsan khan Army pension a dawn thin, thlatin dollar za sawm pahnih chiah hlawh turin a chhuak a ni. Hetiang dinhmuna an President hlui ding an lawm tak avang hian an ham thatna tur ngaihtuah sak ngaiin an hria a, kum sangka zakua sawmnga paruk khan an President hluite tan riau riau hian dan thar, Former President Act, chu an duang chhuak ta a ni. He dan thar hnuaih hian an President hluite chuan an dam chhung atan pension an neih bakah President hlui an nih anga program pawimawh a sawm an niin an zinna sen so pawh an tum sak hrin tawh dawn a ni. Hei bakah hian President a nih laia an sahimna ngaihtuah tu pawl, Secret Service te pawhin an veng chhunzawm zel tawh dawn a ni. He dan thar an pawm lai hian President kal chhuak zingah nungdama awm pahnih an lo awm a, Herbert Hoover leh Harry S. Truman te an ni a. Anni pahnih erawhin he hamthatna hi an dawng ve ta chuang lo va, he hamthatna FPA an tih hi US President kal chhuak zingah chuan an President sawmthum leh palina Eisenhower kha a dawng hmasa bertu a ni ta a ni. President kal chhuakte pension hlawh hi Secretary of the Treasury ten an pe thin a. An pension lak zat hi Cabinet Secretaries te hlawh zat ang a ni a, an lak tur zat an ziak hnunhung berah chuan kum khat chhungin dollar nuai hnih sing khat bawr vel a ni. India pawisa chuan hei hi cheng nuai za sawm ruk bawr vel lai a la ni a, a la tam tham hle mai. He pension hlawh hi White House-a'n chhuahsan atang chin an la tan nghal thei a, tin President hlui te hi an lo boral ta a nih pawhin, an nupuite an la dam a nih chuan an nupuite hnenah hian pension hlawh atan dollar sing hnih an la pe bawk a ni. Heta kan hriat tel atan a tha chu US President-te hian he hamthatna dawng tur chuan an ṭam an hman zawh ngei ngei a ngai thung a, eng emaw hmingchhiatna an nei a, dan phal loh thil tia impeach an nia, thiam loh chantira, President atanga chawlhtir an nih chuan he hamthatna hi an dawng thei lo thung a ni. President kal chhuaktena hamthatna an dawn dang pakhat leh chu transition expenses an ti a, hei hi a awmzia ber chu nunphung pangai a nung leh tura an insiam rem chhunga an mamawh sum tum sak a ni mai awm e. Kan hriat angin kum tam tak khawvela lal ber angin an awm a, hetiang dinhmun atanga Nun dan phung pangai a let leh tur chuan hun an duh rei dawn tih an hria a, hemi hun chhung an insiam rem hun chhunga an sum mamawh tur tum sak thei turin he ruahmanna hi an siam ta a ni. He hamthatna hian office hmun tur ngaihtuah sak te, office staff compensation te, inbiak pawh nasen so te, lehkha pawimawh print na tur te leh thil dang emaw zat a huam a. Heng atana an sum mamawh tur zat chu Congress-in a tuksak thin a ni. He hamthatna hi Presidential Transition Act hnuaia awm a ni thung. Hamthatna an dawn zinga a dang leh chu staff-a'n office allowance hi a ni awm e. President-ten White House an chhuahsan atanga thla sawmthum chhung chu office staff-te hlawh leh an office enkawlna senso atan kumkhat chhungin dollar nuaihkhat leh sin nga an dawng thei a. Thla sawmthum a rang hnuai erawh hei hi dollar sin kua sang rukah an tih hniam sak a, hei bak hi sen so an nei a nih chuan anmahni sum atanga an hman ve ngai tawh thung a ni. A dawt lehah chuan President hluite hamthatna chu travel expenses hi a ni. He hamthatna hian President hlui leh a office staff zinveivahna sen so tum sak a huam a. He hamthatna dawng tur erawhin President hlui an nihna anga sawrkar thil pawimawh an zin chauh a huam thung a ni. Zin khawthawn satliah mai mai nan chuan he hamthatna hi a dawn thei loh thung. President hlui ten hamthatna an dawn zing a pawimawh ber pakhat chu Secret Service Protection hi a ni awm e. He hamthatna hnuaiah hian President kal chhuak ta te chu President an nih laia venghim tlat thintute bawk khan an dam chhungin an veng him chhunzawm zel dawn a ni. President mai ni lovin an nupui te pawh an dam chhungin an veng him tel bawk dawn a ni. Kum sangkhat zakua sawmkua pali a an rel danah chuan he ham thatna hi President an nih hnu kum sawm thleng tih a ni a, amaherawh chu kum sanghnih leh sawm pahniha he dan an en nawn hnu khan an dam chhung atan tiin an thlak leh ta a ni. Hetih laia kan hriat tur erawh President hlui hi lo boral ta se, a nupui hian pasal dang a neih chuan he hamthatna erawh a dawng chhunzawm lo a, a pasal neih leh ni atangin he hamthatna hi a tawp ve nghal a ni. President hlui te hi an dam chhunga an vel hnim bakah an fate pawh kum sawm paruk an tlin hma chu Secret Service te hian an veng him thin bawk a ni. A dawt leh a, President hlui ten hamthatna an dawn chu. medical expenses, hi a ni awm e. He hamthatna hnuaiah hian President hlui leh a chhungte, a nupui leh a fate chu dam lohna avanga damdawi a enkawl ngai an awm chuan Military Hospital-ah enkawl thin an ni a. Hei hi an duh loh a nih chuan anmahni chhum sengin Private Health Insurance Plan an ti thei bawk a ni. President kal chhuak ta te hi an lo boral a nih chuan zah taka sipai thi te vui anga vui tur an ni a, a vui dan tur programme kim chang erawh an chhung te duh danah dah a ni thung. He dan thar an siam hnu hian President kal chhuak ta te dinhmun a tha ta hle mai a, President Truman a ten White House an chhuahsan hnu leh tun dinhmuna President kal chhuak ta te dinhmun chu lei leh van ang hial a ni tawm e. He dan hman a nih hnu hian President kal chhuak ta te hi rethei takin an awm tawh ngai lo va, President an ni tawh loh hnuah pawh hian zawm takin vantlang mipui chung lamah an dam chhungin an awm chhunzawm ta a ni. President kal chhuak ta te hian hamthatna hrang hrang an dawn piah lamah hian kawng hrang hrangin sum an la lo lut tho bawk a, chung zingah chuan lehkhabu ziak mi an nih chuan, an lehkhabu ziah atang ten, tin, thusawi tura sawm an nihna atang te hian sum tam tak an la la lut thin a ni. President kal chhuak zingah Bill Clinton-a khan kum ruk chhungin thusawi a sawm kual a nihna atang ringawtin dollar million sawmli a hlawh a, tin, President kal chhuak tho George W. Bush khan White House a chhuahsan hnu khan thusawiin vawi za chuang hun a hmang tawh a, vawikhat thusawiah Dollar nuai khat zel a hlawh thin a ni. Tun hma kha chuan US President hluite tluka khawngaihthlak an awm lo vang tiin an lo sawi thin a. Tunah erawh dan thar avang hian US President kal chhuak ta te hi an nun dan a danglam ta a, rethei taka awm an awm chhunzawm ngai ta lo a ni.